akwaaba ɛyam sɛ ɔkɔfra mu kakra wofra kumase mmɔnten so asante feed bɛn na wonya oh, yɛkyeakyea obiaa yɛkyeakyea kumasefoɔ nyinaa mm, mm, mm. kumase mmɔnten so a neɛ ɛkyerɛ wɔ a ne sɛ eh nipa bebree ayɛ disappointed even wɔn a wɔyɛ eh strong npp foɔ no mm. ɛyɛ eh, party no na wɔn pɛ sɛ wɔn save no but as to sɛ akufo ado ayɛ adeɛ te sɛ nea wɔn ka no deɛ it is not on the ground mm. nipa bebree na dɔ party no. Mm. NPP yi a yɛte ha yi, wo kan woyɛ NPP ni. Ɛnɛ woyɛ NPP ni. Ɛnɛ three days me ne me mma te fie a na me ba panin no ɔde wo miamia ne phone ano sɛ daddy you you are NPP ɛna me sɛ how oh you you are NPP you you are very strong NPP me I know. Kɔla bɔne. Ɛna. Kɔla bɔne. Ɛdi. Wohu sɛ Kumasi no NPP no ɛyɛ part of the culture te sɛ nea mekae nnora no. The only problem ne sɛ ɛɛ nneɛma bebree nkɔ yie ma nkorɔfoɔ pii. Ɛɛ nokorɛdie nni hɔ and so many people are peeved sɛ ɛwɔ sɛ ɛna wohu sɛ yɛyi wɔn afiri NPP no mu. Sɛ sɛ NPP no ɛni Kumasi ha o. Ɛdin na ɛda wɔ so kɛkɛ. Asɛ asɛ ɛyi Kumasi kɔtɔkɔ, Asante kɔtɔkɔ bɔ ɛyi ɛbɔ bɔɔl na yɛse. bɛ yɛyi ɔmo stadium no afiri ha sɛ ɔmo bɔ bɔɔl no wɔ takorade ɛhɛn nti sɛ fans no nyinaa wɔ takorade nti no npp no afiri afiri kumase ha kɔdi baabi. to bɛ te sɛ yɛka kumase asante kɔtɔkɔ nso ɛwɔ takorade ɛwɔ takorade ɛɛ adeɛ ɛya ne sɛ baabi ɛkɔdi yɛ no ɛnkɔdi obiara hɔ me madamfo bi frɛ me ɛnɛ ɛna yɛdi nkɔmɔ me sɛ ɛnora yɛka asɛm bi wɔ radio so na na ɛyɛ me nua ɛyɛ Thompson ɔno deɛ ɔnte aseɛ

Enti no, enti no wonim, ɛbɛyɛ dɛn na ɛfiri hɔ no koraa no, nkurɔfoɔ kak, nnipa kak, MPP ɛnyɛ ɛsei da. Dabi. MPP ɛnyɛ ɛsei da. Sɛ nnipa kakraa bi aka wɔn ho abom sɛ wɔn, wɔn na wɔn party no yɛ wɔn dea. Wɔn yɛ nnipa bɛyɛ five. Pɛ. Mm, mm. Wɔn yɛ nnipa bɛyɛ five na wɔn agye party no abɔ so. MPP so deɛ nka ɛyɛ busuakuo kɛseɛ. Ɛnti no obi nkɔmɔ anɔpa mene no di ɔse ɛwɔsɛ ɛwɔsɛ party no kɔ position ne yɛgye yɛ party ae for another four years for saa nipa bɛyɛ five o sɛ six no ɔmo bɛ hyehyɛ nnoɔma bi a ɛnyɛ fɔmɔ for NPP o ɔmo hyehyɛ nnoɔma bi fɔmɔ for ɔmo ho. For another four years no ɔmo bɛ hyehyɛ nnoɔma bi for ɔmo afa ɔmo ho a ɛnti party no kɔtɔkɔ no ɛnfiri Takoradi mma Kumasi biom ɛbɛka ɛbɛka Takoradi. Deɛ ɔbɛteɛ ne Kumasi Asante kɔtɔkɔ nso na ɔmo wɔ Takoradi. Takoradi ɛbɛka hɔ ɔmo bɛ hyehyɛ nnoɔma bi a woyɛ ho hwee ɛnyɛ yie ɛmma ha biom. Adeɛ no so ɛyɛ culture a ɛwɔ ha, ɛyɛ kɔtɔkɔ, NPP. Ɛyɛ tradition. Ɛyɛ tradition. Nti no, obiara ɛnfa n'ani nto fam. Mm. Obiara ɛnfa n'ani nto fam. Ayɛ saa ama wɔn koraa wɔn wɔ adeɛ no mu no koraa no, wɔn wɔn firi ha wɔn wɔ mu no, ebi nso wɔn so. Nti kakra na ɛso wɔn so no, wɔn wɔn nfa mma. Nti na wɔn kwan nyinaa yɛ no. Mm. Ae.

Sɛ brodo twenty cedis. Ɛkwa yɛ da Sir John de late Sir John hwɛ papa yi Ah. Asante man mu bra Mɛnkasa wabrɛ. mɛnkasa nkyɛ o ma menka asɛm bi nkyerɛ wo Sir John fie no woba Sir John fie a wohu sɛ school bi wɔ left hɔ Yeah. Bore hole na ɛwɔ hɔ no me na mekɔtuu yɛ Really? Oh eh Ɛna ɔmo de aka ɔmo achievement ho. Ɔ ɔmo de yɛ campaign o. Mese. kɔ Ono na bisa obiara sɛ, borehole no a ɛwɔ sukuu mu hɔ no, hwannom na ɛbɛtuu saa borehole no? Nea ɛwɔ aseɛ hɔ no, hwannom na ɛbɛtu? Nea ɛwɔ Sir John fie uncompleted, baabi a ɔnwieeɛ no, hwan na ɛbɛtuu saa borehole? Saa adwuma nyinaa, me na meyɛɛ saa adwuma no nyinaa. Na yɛpɛ sɛ yɛyɛ nsuo, na yɛ, yɛ, yɛ, yɛde lay pipe across kuro no, na obiara tumi twe bi kɔ ne fie, because yɛyɛɛ prospecting no, nsuo a ɛwɔ asase no ase no dɔɔso. Nti nti yɛyɛ ɛdwene through out the the town na obiara tumi ɛde ɛɛ mm, ne pipe yɛ yɛ yɛ yɛ reservoir kɛseɛ ne yɛ lay pipe kɛseɛ ato kwan no ho nyinaa kɔ both sides nti sɛ John ɔno ara ne sika ɛna ɛne yɛde yɛ saa adeɛ no because ɛnyɛ adeɛ obiara bɛba bɛyɛ saa adeɛ no ma no ɛgyae ɔn na sɛ ɛyi ɛyi wanya ne baabi kɔ yɛbɛyɛ ne dɛn o ti aseɛ nti no. Wote wote ɛyɛ Ashanti region na wonni nsuo. Obi ba aban mu pɛ wayɛ ne kurom deɛ nyinaa. Nti woso a wowɔ Kumasi no fa adeɛ wei bɔ NPP foɔ kɔkɔ sɛ anaasɛ wowɔ Ashanti region no fa bɔ NPP foɔ kɔkɔ sɛ hwɛ NPP yɛn na yɛto aba a moba power o.

Nti just imagine sɛ sɛ American embassy hɔ nyinaa tutu te sɛ sei a, ɛfɛ. Na sɛ wanyɛ biribi amfa ho a, me deɛ menka sɛ obi ankɔto aba ma NDC o. Na mmom asɛm a menim, nea menim ne sɛ, sɛ by election ba a, sɛ by election ɛba ɛyi yɛfa no sɛ ahodwo saa area hɔ a,

Me nana, odii bɛyɛ hundred no, ɔne wo di nkɔmmɔ a, ɔse, Merebewu a menhu oo, na matu wo fo. Afotuo no ara na mede ama wo. Ɛma no. Meda ase. Me so, Kumasefoɔ da ase. Kumasefoɔ, yɛn nso yɛkyerɛ kyerɛ mo nyinaa. Kyerɛ nananom atenankonnwa, kyerɛ nananom hemaa, ahemaa nyinaa. Ɛsɛ adwuma a aka ne sɛ yɛrebɛsi kurom.

ɔno nso nyame na ɔsom ɔyɛ ɔsom nyame sɛ ɔpagya nipadua ɔde tie nyame mɛfa callers kakra tɛw na yɛakɔ um, live on uh, adeseɛ fm uh, liswa nana poku executive director ɛde ma gag a member of the npp party and uh, owura kwame uh, masarobin a plus they call him uh, wote ɔno nso ka tpp uh, tpp kumase ashanti region mo deɛ monhwɛ monhwɛ amanfoɔ anim ɛbɛba so ke